Ул бер вакыт кыямәт көнен искә төшерде. Кыямәт көнен искә төшерде. Ягъни кыямәт көнен искә төшереп, ул бит инде кыямәтне күрмәде, ул кыямәт турында уйлый башлады. Кыямәт көнендәге булган үлчәү турында уйлый башлады. Кыямәт көненең авырлыклары турында уйлый башлады. Җәннәт һәм җәһәннәмне җәннәт һәм җәһәннәм турында уйлый башлады. Кыямәт көнендәге булган вакыйгаларны шулай ук шуларның турында уйлый башлады. Кояш, э, бу таулар тузанга әйләнер. Бөтен нәрсә теге физик законнар эшләмәс. Менә шул вакыйгаларны, вакыйгалар турында уйлап, Әбу Бәкер радиаллаху анху бик теге кайгыга батты, тирән уйга. Уйлагачтын ул нәрсә әйтеп куйды соңыннан? Я Раббым ди, мин үсемлек булырга теләр идем. Гади бер үсемлек Үсә торган. Шушы үсемлекне берәр хайван ашап, мине юк итсә иде. Аңлашылдымы? Бер үсемлек кенә булырга теләр идем, мине берәр хайван килеп ашап юк итсә иде. Бетте. Якты төннәрнең берсендә шулай ук Әбу Бәкер, бу икенче риваят, якты төндә Әбу Бәкер радиаллаху анху үзенең иеннән чыгып китә дә һәм урамдагы табигатькә карый. Төнне теге йолдыздан башка инде айдан башка бер нәрсә э, күреп булмый, ләкин ул барбыр аларга карап шулай ук уйлый башлады. Аллаһның бөеклеге турында фикер йөртә. Хәзер менә безнең арабызда берәрсе шулай урамга чыгып уйлый микән, юк микән Аллаһның бөеклеге турында. Урамга чыгып, бер биш минут булса да, шулай Әбүбәкер шикелле күккә карап, йолдызларга карап, айларга карап, агачка карап, сайраган кошларга карап, берәр кеше, иң беренче үз-үземә әйтәм, фикерләп, уйлап шулай йөреп караган микән, юк микән? Могҗизалы дөньяны шундый белән, катлаулы дөньяны. Әбу Бәкер бер матур итеп гөрләгән тавыш белән теге бер кыршыкны күрә инде. Шуңа карый да шул хаман кайгы уйлар бар, э, теге кайгылы уйга бата һәм шушы кыш, кыш белән сөйләшә инде. Шушы кышка әйтә. Эй, бәхетле дә инде син. Кошка әйтә инде, кошчыкка инде, эй, бәхетле дә инде син. Мин синең шикелле булырга теләр идем. Очып киләсең, утырасың да, ашыйсың да, очып китәсең. Сиңа бер хисап та юк, сиңа бер газап та юк. Сиңа бер җаза да юк. Мин сине шикелле булыр идем, һәм ди бер агач шикелле генә булыр идем, шушы агачны бер дия килеп ашап мине юк итсә иде. Менә Абу Бәкер радиаллаху анху шундый уйлап, э, фикерләп э, җиргән булган. Дөньяның катлаулыгын, ал менә шушы дөньяга карап, Аллаһның могҗиз Аллаһның бөеклеген турында уйлаган булган һәм кыямәт көнендәге хисап турында уйлаган булган. Ике риваять тә нәрсәгә безгә игътибарыбызны нәрсәгә Әбу Бәкер бөтен кешенең бу дөньяда кылган эшләре һәрбер кеше хисап тотачак. Һәм ул әйтә, нинди гади бер кыш булыр им, яки гади бер агач булыр им, чөнки агачны да, кышны да берсе дә хисап итмәй аңа, аңа отчет юк аңа, аңа җәза да юк аңа. Шуңа күрә ул шуны телим, ди, эх, шул гади генә бер ни булсам инде. Әбу Бәкер радиаллаху анхуны бик яхшы аңларга була, чөнки Аллаһ субханаху ва тәгалә Адәмгә Шушы зур әманәтне тапшырыр алдыннан Аллаһы Тәгалә иң беренче тауларга, күкләргә һәм җиргә сөйләшү сәләтен биргәч, мөмкинчелеген инде ул аларга мөрәҗәгать итә, сез шушы әманәтне күтәрәсезме, сез шушы әманәтне аласызмы дип сорый Аллаһы Тәгалә. Җирдән, күк, э, күкләрдән һәм таулардан. Шушы әманәтне э, без ди аларга тәкъдим иттек. Ләкин ди, алар ди куркып э, юк дип әйттеләр. Ва хамала хал инсан, Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм ди аны кеше үз өстенә алды. Адәм баласы аны үз өстенә алды. Шушы әманәтне. Нинди әманәт ул? Кайсы әманәт турында Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә? Без ди ул әманәтне тауларга тәкъдим иттек, җирләргә, күкләргә, ләкин алар юк иттеләр, юк, юк дип әйттеләр. Галимнәр әйтәләр, әманәт иң беренче ул Аллаһ Тәгаләгә итагать итү. Буйсыну, итагать итү. Таулар, күкләр, җирләр һәм юк дип әйткән. Без аны алмыйбыз. Теге аны итагать Аллаһ Тәгаләгә итагать итүдән сүз түгел, куркып итагать иткәннән соң син бит аңа буйсынырга тиеш. Алар юк дип әйттеләр. Икенчесе, әмәнәт дигән сүзне Аллаһы Тәгалә нәрсә тәкъдим итте? Ягъни, беренчесе итагать, аннары биш вакыт намаз уку, Рамазан айында ураза тоту, шулай ук әмәнәт, зәкәт түләү, хаҗ кылу, бөтен диндәге булган менә шушы биш багана, биш багана үтәргә, Адәм баласы ярар диде. Шулай ук әманәткә керә бурычны вакытында кайтару. Әманәт. Шулай ук монда керә гаделлекне үтәү. Сатучымы син, хөкем итүчеме син, гадел буларга тиешсең. Таулар моны курыктылар, гаделлекне үти алмыйбыз дип. Бөек таулар, җирләр һәм күкләр. Һәм, мәсәлән, әманәт ул шулай ук күз, колак һәм җенес әгъзаларны кебек ине хәрәмнән саклау, шулай ук әманәтне. Менә бу бөтенесендә Аллаһ Тәгалә җиргә, э, тауларга, күкләргә тәкъдим иткәч, алар инде аның э, савабына сөенсәләр дә, алар газап теләмибез дип юк дип әйттеләр. Адәм баласы аны ярар дип әйтте. Хәм залимнәрдән булды, Аллаһ Тәгалә әйтә, ахырда аятның ахырында хәм дә адәм баласы залимнәрдән булды. Ягъни адәм баласы үз өстенә шундый зур йөк алды, ләкин залимнәрдән булды. Аның эшнең нәтиҗәсен э, белми торып, эшнең нәтиҗәсен белми торып. Ә, шуңа күрә җәмәгать нәрсә әйтәсем килә, адәм баласы, ягъни без җирләр, күкләр һәм таулар үз өстенә алмаган йөкне адәм баласы алды. Бурычны вакытында кайтару, гадел булу, Аллаһ каршында итәгать булу, фарызларны үтәү адәм баласы ярар дип әйтте һәм шуны алды. Без Аллаһның хәлифләре бу дөньяда. Адәм баласы мәшәй курыкмыйча, шушы үзенә шушы зур вазифаны алды. Тауны үзенең күзе белән күргән кеше тауның нинди матур икән, нинди шундый менә гади кеше андый әйберне эшли алмый. Тауның шундый менә аны әйтеп булмый. Шул матурлыкны күргән кеше генә Аллаһның бийеге икәнен таный ала. Һәм Адәм баласы менә шушы әманәтне алып, үз өстенә алып, күп очракта әманәтне үтәми. Әманәтне үтәми. Ә, менә дөньяда яшәгәндә җәмәгать кеше бигрәк тә безнең заманда. Бигрәк тә безнең заманда менә дөнья эшләр белән мәшгуль булып, без Аллаһы Тәгалә арасында Менә шушы дөнья мәшәкате безнең безнең һәм Аллаһ арасында бер зур пәрдә була. Бер зур пәрдә барлыкка килә. Дөнья мәшәкатьләре белән йөреп. Ул хәзер пәрдә генә түгел, ул хәзер стена булды. Кешегә гади генә фикер йөртү вакыт юк хәзер. Менә әйтәм ич, кем хәзер атнага ничә тапкыр яки көнгә ничә тапкыр дөньяны матурлыгын 5 минут, 10 минут алып, Әбубәкер шикелле уйлап, фикерләп йөри ала хәзер урамда. Кем чыгып менә шулай карый ала, эх, кара нинди ниләр, нинди таулар, нинди матур кыш, нинди матур кояш, нинди матур нинди матур йолдызлар. Кешегә фикерләргә дә ирек бирмиләр хәзер. Кешегә фикерләргә урын вакыт та юк хәзер. Бөтен яктан теләсә нинди игътибарны үзенә ала торган нәрсәләр бик яхшы эшли хәзер. Аллаһтан ерагайта торган. Теләсә нинди җырлар, теләсә нинди юмористик әйберләр Бөтенләй кеше үзенең акылы белән, шуның белән чумып, ул даже Аллаһ Тәгалә турында уйларга аның бернинди мөмкинчелеге юк. Ә ул пәрдә хаман үсә дә үсә. Ул стена бер кат түгел, ике кат булырга мөмкин хәл, өч кат, дүрт кат һәм кешенең йөрәгенә бик авыр хәзер шакып керергә. Җомгага җөрмәгән кеше ул, тегендә җөрмәгән кеше, җыр, э, җыр бию, шундый менә уен, көлке нәрсәгә җөргән кешегә бик авыр нәрсәдер аңлатырга. Чөнки аның йөрәге берничә йозакка бикләп куелган уже. Шуңа күрә җәмәгать кеше менә үзегез күреп торасыз, э, күңел ачу өчен үзенең менә шушы нәфсен, аның нәфсен теге э, күңел ачу менә шул теге развлекал развлекать итәргә инде кеше Кесәсеннән любой акчаны чыгарып бирә хәзер. Любой акча, акчаны, любой сумманы чыгарып бирә, лишь бы аны көлдертсеннәр. Лишь бы аны шулай менә аңа нәрсәдә күрсәтсеннәр, ул карап шулай дитеп. Ә ул киресенчә наоборот Аллаһтан ерагая шуның белән. Ул наоборот ерагая Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки кайда Аллаһ Тәгалә искә алынмый, ул мәҗлес хәерсез мәҗлес. Анда фәрештәләр юк анда. Кайда Аллаһ турында яхшылыкка өндәү юк, ул мәҗлис турында нәрсә әйтсәм була, анда даже фәрештәләр дә юк анда. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы үзебезнең фикерләргә, уйларга җәмәгать бу дөньяда бик авыр хәзер көрәшергә. Бигрәк тә мәчетләргә Дин әхелләренә, чөнки безнең конкуренция бик авыр хәзер. Конкури итәргә менә шушы күңел ачу сферасы белән. Клубка ничә кеше килә, менә санап карагыз, акча түләп, и мәчеткә ничә кеше килә. Чөнки монда уйларга кирәк. Уйларга кирәк монда, фикерләргә кирәк. Анда бернинди фикерләү, бер нәрсә юк анда. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләре, ягъни Аллаһ Тәгаләнең аерым бер фәрештәләре бар. Шушы фәрештәләр кайда Аллаһ турында сүз бара, кайда сөйләнә, яхшылык турында, начарлыктан э, начарлык турында сөйли, теге начарлыктан э, начарлык эшләмәгез дип өйрәткән любой зикер мәҗлесе анда фәрештәләр, анда һәр вакыт Аллаһның рәхмәте була. Һәм Гали радиаллаху анхуның э, берничә э, э, әйткән сүзләре бар. Шулай ук менә хәерсез дип әйттек, ул шулай ук әйтте, хушуксыз үтәлгән намаз ул хәерсез, бәрәкәтсез намаз. Хушуксыз үтәлгән намаз, ягъни намаз укыганда кеше бер нәрсә дә сизми. Автоматик рәвештә укый ул, Куль хуала фәләк, Субхана раббияль азим дип торып баса да һәм дәвам итә. Как будто бы кешенең йөрәге бер урында, ә кешенең тәне, гәүдәсе бер урында. Ә аның арасында би бер зур шундый пәрдә бул, пәрдә бар. Хәзер ул пәрдә түгел, әйткәнемчә, хәзер ул стена уже. Икенчесе Гали радиаллаху анху әйтте, буш сүзләр һәм гайбәт белән э, ураза тоткан кеше, буш сүзләр һәм гайбәт сөйләгән кеше э, ураза һәм ул шуның белән дә бергә ураза тота, аның уразасы шулай хәерсез була, бәрәкәтсез була. Толку юган уразаның. Әгәр дә син ураза тотасың һәм теләсә нәрсә сөйлисең, гайбәт, начар сүзләр. Өченчесе, аят өстендә уйламыйча Коръән укуда шулай ук бернинди дә файда юк. Ягъни укыган аятның өстендә уйламыйча, фикерләмичә Коръән укуда бернинди дә файда юк. Без хәзер, әйтә, әйтә, әйтәм ич, без хәзер автоматически Коръән укыйбыз, нәрсә турында сүз бара, Аллаһы Тәгалә нәрсә турында әйтергә теләде монда, ни өчен шулай дип әйтелгән, без аның турында уйламыйбыз, аны бернинди файда юк. Кайбер галимнәр әйтәләр, Коръән уку ул ягъни монда фикерләү дигәнне аңлата. Без бит укыйбыз, Коръән укыган өчен һәрбер хәреф өчен савап, шулай бит? Һәрбер укыган хәреф өчен. Галимнәр әйтәләр, һәрбер укыган, укыган дигән сүз ул ягъни фикерләү дә керә монда. Гади генә укыл түгел, ә шул шул шушы аят, шушы сүз турында фикер дә йөртү. Дүртенчесе, юмартлык күрсәтми торган мал. Юмартлык күрсәтми торган кешедә әгәр дә мал була икән һәм ул юмартлык күрсәтми, ул шулай ук малда бер нинди хәер бәрәкәт юк. Хәер бәрәкәт юк. Һәм бишенчесе, җәмәгать ихлассыз укылган намаз. Ихлассыз укылган намаз кеше ихлассыз намаз укый. Яни аның уй фикерендә Аллаһы Тәгалә юк, аның уй фикерендә бүтән дөнья, дөнья эшләре. Хәм галимнәр әйтәләр инде күп тапкыр әйткәнем бар, безнең ди хәзер гәүдәләр йөрәктән караганда күбрәк сәҗдә кыла. Безнең гәүдәләр, безнең җисем, бәдән яни йөрәктән караганда күбрәк сәҗдә кыла. Йөрәк коткан.

Беренче аятеннән алып ахыргы аятына кадәр укып, аңлап, ул бит инде зур сүрә. Беренчедән, икенчедән анда бик күп э, фикхи, шәригый, шәригый мәсьәләләр. Мәсәлән, э, мирасны ничек бүлергә, тегесе, монысы, төрле-төрле хәрәм әйберләр. Һәм ул әйтте, менә минем ди э, Бакара сүрәсен өйрәнергә 10 ел 10 ел китте дип. Аннары мин ди аны өйрәнгәч инде Аллаһка шөкер кылам дип инде корбан бер дия корбан чалдым инде диген. Әлхәмдүлиллә дип. Ягъни нәрсә әйтәсем килә, җәмәгать? Үзебезнең гамәлләребезне без ихласлы итеп ихласлы итеп үтәргә тиешбез. Һәм әзерәк үзебезнең фикерләребезне төрле-төрле Аллаһтан җарагайта торган нәрсәдән җарак булырга кирәк, җәмәгать. Күңел ачу кирәк, но бик часто булмасын. Булсын ул бер тапкыр айга бер, булсын ул ике айга, ике айга бер, ләкин хәр вакыт менә шундый Аллаһтан җәрәгайта торган мәҗлесләрдә катнашсаң, катнашсак җәмәгать, безнең йөрәкләребез катачак. Йөрәкләр катачак, һәм бик авыр шушы йөрәкне җебетергә.